Hello, CTL technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Naitan ah battery le solar kong ka van chim i cucu ka video te cu share zong tampi nan ka share piak. Comment zong ah thazaang nan ka pek i cucu kai lawm taktak ti te kha pakhatnak ah van chim ka duhmi si. Cu ka video kong he ke utlai in comment tete ah solar le battery kong a ka halmi tete kha comment lawngah van lehnak a tlamtling deuh lo caah comment i nan ka halmi te kha lehnak video ka van ser ṭhan lai hi ka video te zong hi solar le battery kongah tampi ṭhathnemnak a kan pek lai controller zong zeitindah kan hman ning si timi te kha tutan video ah hin balehnak van tuah kan duh hna Hi ka video na zoh hlan te ah na hawinu hnawpa hngal ve thei ve se tin ti si ahcun share zong ka bawm law ka YouTube channel simi Ctrial Technology le Facebook page simi Ctrial Technology zong kha like, follow, subscribe in ka bawm ve ti kha nawl ka van in duh hna. Siahcun kan van zoh hna lai i a pakhatnak cem ah thlahu a van ka halmi cu solar control control cu ka thei lo ka theih lo caah na ka chim kho hnga maw ka fa tiah ka ti. La hihi Pu Thlahu nih a ka halmi cu controller ka thei lo ti controller cu zeidah si kan ti siahcun solar le battery karlak ah a ṭhingtu thilri pakhat a si. Solar in meitha a hung lutmi kha battery a direct luh loin a karlak ah macu controller nih cu a ṭhing i zeidah rian a ṭuan kan ti sisi ahcun solar tha tam tuk mi zong kha a zatawk in controller nih a ṭhing piak cun battery a pih tikah mah controller nih khan a phih piak i battery a tha damnak dingah a ṭhing piaktu a si timi te kha van chim ka duh mi si cun a pahnihnak ah hram nawl nih a van ka hal rih mi cu a ṭha tuk e mifim thiam nih cun nan fimthiamnak kha kan hrawm peng ko law ti si kai lawm tuk ka thiam tawk tete hrawm kho ka van zuam lamang hna lai keimah hi a karlak te van tan ka duh mi cu hi solar labatary kongah expert mi ka si lo a thiam taktak mi ka si lo ka theih hnga mi pakhat ni te mipi nan thei ve nak dingah an shom tu hna an cheu bo tu ve mi hna ka si ti kha van langtar ka duh mi se pathumnak ah lin thang timin akhal mi cu a tha ngai ngai controller chu khoi ka da ka chok lai te Controller cu kei cu Hakha ka cah tawn le thongsawm li in thongsawm thum karlak si. Atu hi thil man kai caah man ai thleng khomi si. Hakha zong cawk khawh si ko. Cun India lei zongah cah khawh ṭhiam si timi te kha van chim ka duhmi si. Cun pakhat a kal rihmi cu Ngun Pen Pa ti si. Hi Ngun Pen Pa nih a kalmi cu Aizawl i solar kan cawknak nih cun battery le solar tha ai zatmi a tha an ti tung ka lung a fiang lo e ti si ka pa ma hin biahalnak hi biahalnak tha ngai si solar le battery tha ai zatmi hi a hman mi si a tha mi si ko sihmanhsehlaw keimah nih ka video ah ka rak chim mi cu battery in alat khat kha solar salai ti kha ka chim ma chu ka chim na arwang si da si kan ti si achun fur cha hen se lai le chu fura hin ni atlan lo atam tuk cha a battery tha le solar tha ai zat mi chu fura a thei ti lo. La cu ca cun fur caah khan ka chim duh cemmi si. La cu ca cun butṭhi thaizat cu ṭhal ca cun a ṭha ngai ko nain fur caah har kan tong tawn. Fur tikah ni tlan lo tikah a tum kho tawn lo. La cun butṭhi tha nakin solar tha a let in a tam deuhmi khi cu ṭhala khin a tei tuk, a chei tuk hoi. Sihmanhsehlaw controller kan hman piak a si si ahcun maka kha a chei tuk ti lo i controller nih a ṭhing ka tinak kha si na cucah cun controller na hman lo si si ahcun solar lam pathi tha ai zat ni kha ṭha ko ti kha a van langta ka duhmi si cun lel thang timi na khalmi cu a ṭha tuk kai lawm tuk si hmailei zongah kan zuam pek peng ko law solar hna Innteh, rawlchup, thilsuk, sanseh rialnak hna ah hman khawh a si maw kan zuampiak te law a ti. Si, mi belnak a ṭha ngaimi si. Uh, solar hin thilsuknak te nga maw, rawlchum te nga maw, sanseh te nga maw ti kha si. Le uh, a ngahmi um ve. Macucu power station timi pawl solar tha a ṭhawng taktakmi pawl caah khin an hman khawh a si. solar in pangka te hna TV te hna zong hman khawh a si. Sihmanhsehlaw macu kan hman nak cun a tha ṭhawng ka hau ve. Cucu battery zala kul tha te hna khi pali panga cawk cun solar zangatha punak hi pali panga cawng tuai di in makha kan tuai di in atha tampi a chuak mi khan hman kho ve se ko ti kha man chin ku du mi se mai le ya chun batri tuai ning le solar tuai ning zong kha hara chun ka van sim chi te lai man kho se ko atha thong mi tu khi cho khao ti kha van chin ku du chun sian sian nu ti na kan chu kan lom tuk e van kan chin peng ko lo ti e kai lom tuk ve chun chan hre ni van chim ri mi chu atha tuk kai phian kai fiang deuh ngai a cheu dawr cu detail in an kan chim duh theng lo cu ti sia hman mi se dawr khi cu kan mah nih kan har khiak hna lo a khin cun a detail khin an kan chim ve lo cun an rian zong si ve lo le a kan mah nih khan a sullam cu kan fian ve hau kan fian lam tu kan hal hna an kan chim ko lai cun zabawi nu ne van khal ri mi cu kan thil rit na kan chan na kan chawn bak van kan chim peng ko mu ti si kai lawm tuk va chim ko van zuam peng lai cun se mual nu chim than te lo ti si tha tuk cun ka hin thong ling mun hlei ti mi ne van hal ri mi chu controller zei bantuk da si ti si controller chu tu nai bihal nak pakhat nak ka van chim chang le ma khana van zau chun van fian ko lai da khati ka van chim than ti lai lo cun biak zaceu salen timinak halmi cu chun i kan cehmi kha zan zong ah kan tawng lem ti lai lo te si controller na bunh a si si ahcun makha na cehmi kha a te si cang chun he zan he phong hau ti lo phong ti lo in a te bak in ceh khawh si na phong sual si ahcun controller a rawk kho a ruang cu controller ah khan solar tha lawng a lu lai caah khan bathi tha a tun ti lo caah khan 24 hours in hman khawh mi si ti kha kan chim du cun

a wat ai khatmi khi tuai ah a ṭha deuh. A wat ai khat lomi tuai cu ṭih a nung deuh. Cucaah cun wa zakhat wa zakhat veve lungthum, wa zakhat veve lungli, wa zakhat pahnih hi ti bantuk kha tuai khawh seh a tuai ning tu cu kan van chim ṭhan te lai. Cun sang bawi nu cia i ti seh kai palh sat cu ka ruat thiam law controller but ning van chim cang kai ngaih tuk cang hi. na chimmi ṭha tuk ti si. Uh, chim khawh ka van i zuam lai. Controller bunh ning cu a har lem lo le uh, video pakhat ten ser khawh ṭhan ka van i zuam te lai. Cun tan tan kan i lawm tuk e ti si kai lawm tuk ve. Tha nan ka pek macong kai lawm tuk. Ma ka vial kha ka video ah lehnak van tuah mi hna ka duh mi si comment tampi thazang a ka pe mi nan um ri le ok a tlak deuh tin ka ruah mi tete kha atu tanai ka hin uh, video in ka van in lehmi hna sile ka video a dih tiang zohtu nan dihlak cung lunglawmhnak tampi ka nei.